Salam Çary aga. Şu Arkansas ştadyna gelmegi kabul edeniňiz üçin, garşylanyňyz üçin hemem şu gürrüňdeşligi kabul edip razy bolanyňyz üçin köp minnetdarlyk bildirmek isleýän. Ilki bilen özüňiz barada gysgaça maglumat berip bilersiňizmi? Aý hawa, men Maryda önüp ösdüm, Maryda okuw gutardym, ondan soňam Stambula, Türkiýä okamana gaýtdym. O taýda matematika mugallymçylygy ugrunda okap, bakalawrymy, magistraturamy alyp, bärik Amerika geldim. Amerikada birazjyk iş tejribesi edinemden soň, ýene doktorantura ugrun, doktoranturada statistika ugrundan okamana dowam etdim. Şu badam okumyň iň soňky ýyly şu iň soňky ylmy derňew işlerini alyp barýan şu wagt. Bir hem uniwersitetde sapak berýän. Gaty gowy. Siz Türkiýede haýsy ugurlary okadyňyz we haýsy uniwersitetlerde okadyňyz? Türkiýede Stambul şäherinde men Boğaziçi uniwersitetinde alty ýyl okadym. Bir ýyla iňlisçe öwrendik. Ondan soň bäş ýylam Bakalawr we magistratura birlikde gutardym. Ugrym matematika mugallymçylygy. Matematika mugallymçylygy. Indi Amerikada, Amerikada gelip statistika okadym diýýäňiz. O näme üçin statistika saýladyňyz? Aýdyp berip bilersiňizmi? Statistika saýlanyň sebäbi men matematikany, matematikanyň içinde ähtimallyk temasyny gaty halaýan. Matematikada ilki men matematikany gowy görüp başlan ýyllaram gaty kiçi ýaşlarda üçünji, dördünji klaslarda men gowy görýärdim. Dördünji klas esasanam bizi direktorymyz Aşyr Nepesow okadyp başlapdy. Şo taýda gyzykly sorag sorap zat edip bizi gowy haladypdy matematikany. Ondan soňam e, ondan ýokarky klaslarda okanda-da men iň soňunda Türkmenistanda e, matematika olimpiadasyna gatnaşdym, üçünjilik aldym. Ondan soňam dünýä olimpiadasyna gatnaşdym. Türkmenistanyň adyndan çykyş etdim. Ondan soňam Şeýdip statistika ugruna hyýal edip başladym-da. Statistikada-da sebäbi esasy maksat has azajyk maglumatdan has uly maglumata barmak asyl maksat. Sebäbi, meselem, öýdäki ejelerimiz nahar bişirýärler. Nahar bişirenlerinde olaryňam etýän zady statistika. Duzuny atýarlar-da, garýarlar, bir-iki gezekde bir çemçejik alyp görýärler-de, Muňa duz ýerine diýýärler-de. Ana, olaryň etýäni iň aňsat şekilinde statistikanyň bir görnüşini, eksperimentini edip geçirýärler. Bir çemçe bilen şo taýda bir gazan naharyň ýagdaýyna seredip. bilýärler. Statistikada şony etjek bolýas. Çara ýaňy Türkiýede okadym diýdiňiz. Türkiýede bir ýatdan çykmajak bir wakaňyz bolsa paýlaşyp bilersiňizmi? Hawa, Türkiýede men näçe üçünji ýylymda, ýok, ikinji ýylymda okap ýörkäm bir elektronnyý poçta bilen neme geldi, hat geldi. Bi neme zat diýýärdi, dokument tabşyryň diýýärdiler, bir semestrligine Amerikada okap geljek. Girmek isteyen bolsaňyz diýip. Dokument tabşyrdym, meni saýladylar, hemme kişinem saýlanoklar. Saýlandym. Ondan soň geldik bärde bir bir semestr okap, şeýle dünýälik mümkinçilikden peýdalandyk. Gatowa. Soň şony şeýle bir semestrden gelemde bäriniň ýagdaýlaryny, okuw ýagdaýlaryny gördüm, öwrendim. Ondan soňam şu türkiýe yzyma aýdymdan soňam bärik gelmäň bärde okumana dowam etmäň ýollaryny gözläp başladym. Ol ýaňky mümkinçilik diýýäňiz nireden geldi? Uniwersitetiňiz tarabyndanmy ýa Amerika tarabyndanmy? Ýok, uniwersitet tarabyndan geldi. Uniwersitetiň student exchange, okuwçy alyş-çalyş programmalary bar. şolar bilen şertnama baglaşylan uniwersitetlerine uniwersitet okuwçy ugratýar, ol uniwersitetlerden hem ýeriňe okuwçy gelýär. Düşündim. Bäri Türkiýä. Amerikada şu wagtlar näçe wagt okadyňyz? Şu wagt Amerikada bir semestr okadym. Şertnama laýyklykda, onsoňam yzyma Türkiýä gaýtdym okuwymy gutarmak üçin. Soň okuwyňyzy gutaransoňyz Amerika geldiňiz. Hawa. Gaty gowy. Indi statistikany bärde okap gutardyňyz, intägem dowam edýäňiz. Hawa. Indi statistika näme diýip sorasam size? Statistika näme? Statistika maglumatlar bilimi. Eliňe geçen maglumatdan sen has giňiş, has ymykly, oňodrak giňişräk bir informasiýa, netijä barýaň. Şo netije bilen hem kä zatlary öndürip ösdürýäň, kä zatlaryň ýalňyşlygyny azaltýaň, takmynanlyk etýäň. Bir birazjyk soňky bir gün soňky bolup geçjek zatlary birazjyk takmyn edip bilýäň-de, takmyn. Oba, şu taýdaky ähtimallyklary, takmynanlygy ýüze çykarýaň-da.

Ähtimallyk tarapdan ugur gitýär, Beýjian statistics diýýärler. Bias teoriýasyna baglylykda gitýär. Beýlekisem frequentist statistika diýýärler. Frequentist hem data şu wagtky data görä kän ähtimallyk belli bir ýere çenli bar. Onsoň Onuň içinde kategorika, deskriptiw, her hili ugurlary bar-da. Bir ugur bar, meselem, saňa maglumatlar gelýär, maglumatlary ölçerip keşirleýäň-de, edil şu wagt geljege tarap bilgi bereňokda, şo wagtky. bilim berýäň, şo maglumat hakynda informasiýa berýäň. Aýdaýyn, bir mekdebe barýaňyz, mekdepde size okuwçylar hakynda, okuwçylaryň ýaşlary, bahalary, olaryň her-her temada bahalary, ýaşlary, şuny ýaly maglumatlaryny berenlerine sen näme etýäňde tap tapýaň okuwça aýtýaň ene dilindäki alýan bahasy şunça ýokary bolsa matematikada da şunça ýokary bolýar ýaly şuny ýaly netijelere baryp ýetýär. Başga bir ugur boýunça gürrüň etjek bolsak onda eksperimentler ylmy-barlaýyşlar işiň içine girýär. Bularda, meselem, klinikalarda, laboratoriýalarda derman tapýarlar. Şo dermanlary öňki dermana görä has peýdalymy ýa täsiri ýokmy ýa peýdasyzmy ýa zyýanlymy, şol ýalak Ylmy-barlag işlerindäki ulanylýan görnüşleri bar statistika. Gatygoý. Indi statistika bize näme üçin gerekli? Doly açyp aýdyp berip bilersiňizmi? Statistika bize gaty gerekli. Sebäbi günümizdäki ulanylýan enjamlar, tehnologiýalar hemmesi Tabi maglumatlary belli bir ýerde saklaýarlar. Maglumaty e, emele getirmek indi has aňsatlaşdy. Has kän maglumat diýmek, has kän güýç diýmek, ýöne şo güýji sen nädip ulanmagyňy bilmek üçin statistika bilmeli. Meselem, käbir e, iş edaralarynda maglumatlary bar, ýöne şo maglumatlary derňejek adamlar bolmandygy üçin olar kän galkynyş ýagdaýyna galkynyp bilenoklar, ýokaryk galyp bilenoklar. Eger-de şolar şu maglumatlaryny işläp bejeribilseler, firmaň niresinde kemçilik bar, niresinde nämeler etseler gowy boljak eken, şolary anyklap bolýar. Meselem aýdaýyn. işe giç gelýän adam beýlekileriniň hem ünsüni sowýar. Buram işe wagtynda gelseň hem işe öwrenişýänçäň on minut, on bäş minut wagt gerek bolýar. Hawa. Şo ýagdaýda ylmy iş geçirjek bolsaň, şo taýda bir firmaň önümçiligini artdyrmak üçin adamlary nädip wagtynda getirmeli? ýaly zatlary agtaryp maglumatlar bilen orta çykaryp bolýar-da. Düşündim. Indi şu statistika ugruny gutaran okuwçylar nirelerde iş mümkinçilikleri tapyp bilýärler? Köp ýerlerde, esasanam bank edaralarynda, finansowy edaralarda, şu pul bilen işleşýän edaralarda, onsoň okuw ylmy edaralarda, onsoň başga-da medisinada, laboratoriýalarda, başga ýene nirelerde, köp başga ýerlerde-de işläp bolýar-da. Ýadyňyzdan çykmajak gowy bir şadyýanly bir wakaňyz barmy öz durmuşyňyzda? Bolan bolsa bir paýlaşyp bilersiňizmi? Hawa, men geçen ýyl Türkmenistana gidipdim, Agdaçarda otyrdyk welin, äý, Owaň adaçary saçagyň owaşyndan biri soraýar bir ýaş oglan. Aý dost, nirde okaýaň diýse, menem aý begenip, bah, tüweleme gepleşýärler diýip, Amerikada okaýan diýdim. Onsoň dowam etdi. Ba, Amerika, ol Siriýaň haýsy şäherinde bolýar diýip sorady. Onsoň aý menem ýylgyrdym. Oýun etýändir aý zat diýip. Ýadyňyzdan çykmady bu waka onda. Siz gelejekde nämeleri planlaýaňyz, nähili proýektler işlemek isleýäňiz? Men geljekde esasanam statistikaň biologiki tarapdan medisinski medisina maglumatlary işläp Derňemek şakasynda men özümi ösdürmek isleýän. Şonda ol açyp berip bilersiňizmi medisinada näme etmek isleýäňiz? Medisin onuň peýdasy näme? Hawa medisinada bir şahasy kliniki işler eksperimentlerde bir aýdaýyn rak keseline derman ýasaýarlar aýdaýyn ýa şony aňsatlaşdyrjak derman. Şolary üýtgeşik ýollar bilen eksperiment etýärler, derňeýärler. Şolardaky netijeler bilen ozalky netijeleri deňeşdirmek hakynda uly işler alnyp barylýar. Meselem, şol bolup biler, ýa bir hassahanada hassalara berilýän bejeriş ugurlary boýunça we olaryň bejerilişe jogap berişleri oňatlyşylary ýa-da has erbetleşýärmi, şoňa görä işler alyp barmany planlaýar. Indi şu wagtky edýän işleriňiz barada-da bir aýdyp berip bilersiňizmi? Nämeler edýäňiz, haýsy işleri alyp barýaňyz şu wagtlar? Şu wagt men statistikada belli bir model emele getirdim. Bi tapan formulam biz e, has aňsadrak we has e, çalt hemem azrak az e, ýalňyşlyk berjek has takminrak netije berjek formula formulaň üstünde işleýän sebäbi Mydamaky ulanylýan formula bar, normal distribus ýaýlym formulasy diýilýän bir zat bar. Ol köp halatlarda kän işe ýarap bilenok. Men edýänim birazjyk şu taýda has aňsadrak bolar ýalak ugrunda işleýän. Dogry. Indi Amerikada okan döwrüňizde Amerikadaky ylym-bilim sistemasynda Iň üýtgeşik gören zadyňyz näme boldy? Ýoga Amerikada üýtgeşik zatlar nämeler üýtgeşik diýseň bäriniň bilim sistemasy birazajyk üýtgeşik men şu wagt uniwersitetde-de okuwçylary okatýan welin men käwagt görýän Hatda dördünji, bäşinji klasdaky öwredilýän temalardaky kynçylyklary eger öwrenmedik bolsalar, şu wagtky uniwersitetdäki ýagdaýlaryna köm-ä täsir edip bilýän ekenler. Şonuň Wah. ýaly bir-birlerine bagly şekilde. Ynha, uniwersitetde öňümizdäki semestrde sapak aljak bolsaň, öňünden adyňy ýazdyryp goýýaň. Ýöne adyň ýazylandan soňam derrewjik bilip bilýäň, o sapakda haýsy materiallar gerek, haýsy kitap ulanylýar, haýsy professor berýär. Şoňa görä o professor bilen öňünden gepleşip bilýäň. Onsoň hemme zat şoňa görä anyk-da öňünden. Öňünden hemme zat gurnalan belli. Şo iň halan zatlaryňyzyň biri. Hawa, hawa. Mydama-da gidip professor bilen gepleşip gerek bolsa kömek alyp bilýäň. Gaty gowy. Gürrüňdeşligi kabul edeniň üçin köp minnetdarlyk bildirmek isleýän. Köp sag boluň. Ýene-de indiki ýyllarda şu proýektlaňyzy doly dowam edip dynansoňyz ýene nesip bolsa görüşeris. Sag boluň. Sag bol, sag bol Döwran.